Abo pode kume katxupa sen senhora. Mas minis, nhos kume divagar, pamodi kume txeu dimás tanbe pa intxi barriga é ka bon. Apre di man, vos ali avoar problema y donde xi dor la vontri. Bebe, mo ki vavá ta faze? Hum, ok. Éh, minina, ku kel friu li. Mi oi bo da xpirienti ami nta fla senpri nho da xpirienti ka nho sufri ka nofri olé he da sopa. É por isu ki mi nta fla rapaziada nhos ten ki ranja mudjer kabuverdiana pamodi mudjer kabuverdiana é trabadju. Bu deta bu relaxa Só batata ku bebida pa. Pa mi dia dumingu é sima N ta fla N ta ripiti Pa ningen N ka txoma-m pa nu ba nunkau Pamodi mi dia dumingu nunkau N ka ta bai Pur isu nhos da nhos xpirienti Je suis hors di área Gentis di Fransa nhos nhos ten kulpa rixu Má N obi ta fladu ma grevi dja kaba Pur isu nhos pudi deta nhos durmi Pamodi manhan nhos ten ki bai ntrega kosta Hehehe Ka bo vida bon. Realmenti, dia dumingu di tardi é pior ki segunda-fera, pamodi so da 4 óra, 5 óra ku ba ta sukura, dja bu sabe ma segunda-fera bu ten ki ba ntrega. Pior dia ki ten é dia dumingu, sen duvida. Pior go é oras ki ten txuba. Má ingrasadu ki pratikamenti tudu dia dumingu ten txuba, tenpu ta sta abafadu. Má dia dumingu é un dia ki ka dibia dizistiba, é un dia kenti. Manu, ami é kel papa ku ka txupa ku pexi rafou. Kredu! Abo kel ki ten bu kumida, nho. Rapasinhu, frontaste ku kuza faze. Tens ki portar ben, pa. Tens ki portar ben, rospeitar akilo ki mãe, ku papá ta dizendu. Tu vai saindu di kastigu. Deja ki tu nen vai entrandu nu kastigu. Tens ki portar dretu. Pede mamá ku papá diskulpa ki tu vai portar dretu a parti di oji. Txegai la, prinsipalmenti nos ki sta na Europa, Nu ten ki ranja algun kuza di entretém duránti fin di simana, pamodi vida ka sta kóre tras di trabadju pa na ba pa nu ba sirbi patron. Pur isu, nu aplika na atividadi nu faze algun kuza ka simé. Nha amiga, ten kuza na vida ki ta fladu, Kel-la é vida ku skodje, sufri kaladu. Má é ka si nau. Tenta fala ku el, Bo odja si ta ranja algun soluson pa nhos vida, pamodi kel vida la ka ta da. Fin di simana, pasa na kaza ku família. Eu. Ken ta devora ta pâpia, Manhan, nho nu ten ki labanta no moku, nho di labanta sedu, nho di bada boita na trabadju. Má mosi, nho toma banhu sedu, nho di pentia kabelu, nho ba trabadja. Minina, abo bu pasa bon fin di simana propi. Kel-la ki é vida boa. Ami, pur isu ki sima mi, N ata ba deta, pamodi manhan N ten ki labanta di akordu ses kuatu óra i meiu di pela manhan, N ten ki labanta.

Nha brother, es ta intendeu pamodi é mior es txiga na Mérka, lógu ki N txiga na aeroportu, ô basta N sabe ma es ba pa Mérka, nha stómaka ta. Hehehehehehe Nhos ta konta kel grasa li viaji interu sima pa mó sima. Anbas, abo si mudjer dja pô-u na trabadju, nhu trabadja. Nhos dexa di ser malandru, nhos ten ki djuda na kasa. Pur isu, N vai di la meson i se komu sa ki N va ver. Dakor? Hehe. Exatamenti asin ki ajenti diz. Fin di semana é sabi, ma segunda-fera ningen ka kre trabadju. Pur isu, nhos va deta, nhos dexa di konfia desa. Bon sima. N tinha ki daba nhos kel novidadi li. Oji Nunu ben trabadja un ora ba se kaminhu, komu nhos podi verifika li, li ki ta sta xintadu ta kumi, kila ki é se kasifu. Oji Nunu ka ben pamodi el sta mal di stomagu. Nha manu, grogu é pa bo ta sen. Ami, si familia larga, bo ta grogu. Ma si bu tene un garafa, bu podi da-m li se pa N ta txera di bes en kuandu si. Omi, grogu é larga. Na kopu no gosi, so na garafa. A segunda-fera bo bu ten kul pa rixu hehehehehehehehehe. Nha minina ta dja friu pamodi friu da Europa li sima n ta fla kel é pa nu ka brinka ku el hehe pur isu ta dja friu sin sinhor. Nha brother fose pon abo bu ten sorti bu ta atxa pon kenti tudu dia pa bu lanpia mantega dentu del ami prosma era paderu n ta anda ku faka ku un kaxa mantega na bulsu Mo, bo ten sorti bu ka sai pon kenti tudu santu dia. Mo. Benfica é maior klubi ki ten. Keli nu ka meste manda boka. Ma tanbe n ka podi sa ta fla tudu ora pamodi nhas fans ta xatia. N ten koitadus fans sidu. Mi, mi N ta xinta antoi nhos viri pa-u N ta ri, sima N ta forsa Olha ki mau e tra-m grasa tanbe Pur isu es si propi nhos odja Xa N fla un kuza Gripi bu ta toma un bon grogu Un bon pidirogu Txau bu ta gana Dor di kabesa Óras ki bo ba oia série na Netflix Ta da-u más dor di kabesa inda Pur isu ki mi N larga Netflix N ta mó pa-u Sima N ta dodu N fla mi no N ten dodu N ta larga Djobe ami é sima Stallone Djobe el li. Petu más ki mi ningen ka ten el Perna sima Cristiano Ronaldo Da sopa dodo Rapaz di 2000 nhos pode ben É midjor kuza ku ta fase Pa ke ku sta ta bebe álku Álku é so distrui algen kabésa Ami é sima meli álku nen pa txera Talvês si un kroginhu Nos konheser Não tem problema nenhum Si ken kizer mi konheser. Kuandu souber k'o tô na país onde el tá, diz, dá um toque, diz, Chico Tete, quero te conhecer, não tem problema, eu conheço tudo gente, tudo mundo posso conhecer, não há problema, hehehe. Um canta k'o txipô na francês. Alors on commence, Doni avec les bois toujours on dissout, Doni avec les bois toujours on dissout, Doni avec les bois toujours on dissout, festa lá fora.

Ma prósimu anu li N ten fé na Deus ma N ta bai ti txiga. Pur isu N fla, Fika ligadu, si nhos fla-l algun kuza di Téra li, nhos ku ka da-m pamodi ali N ta bai.